Jista' jkun li ismi ħadilkom ftit raskom dal-aħħar. Karlo Kuti sjien. Twelit Londra. Insertaw ġenituri kienu xogħol Londra dak iż-żmien. Imma l-bqija ġejt imrobbi Milan. L-om il-missieri inħobbhom ħafna. Imma fl-istess ħin, meta żgħira kont diġà nħossni kemm xejn differenti minnhom. Ommi fi tfulitha rifset biss il-knisja għal praċett, għal griżma u ovvjament imbagħad biex tiżżewweġ. Jien anke ta' tifel, ma kontx noħlom li ngħaddi minn quddiem knisja li ma nidħolx ġewwa fiha. Naf li ġewwa f'kull knisja hemm dak l-aktar li nħobb u li jħobbni. Minn fejn ġiet din il-grazzja ma nafx. Forsi għalhekk grazzja. Għax mhux wisq mistennija. Imma naf żgur li waħda mis-seturi tagħna id-dar kienet tħobb tkellimni ħafna fuq Ġesù. Rumena b'qalb tad-deheb. Fejn kont ngħix ma kellix mużew. U għalhekk meta kien wasal iż-żmien kont jien stess li kont tlabt biex nibda nitqarben. Niftakar li l-Monsinjur kellu jagħmel li eżami. U allura peress ma kellix katekiżmu formali, Tgħix kemm kont tfittix ta' tifel xkejken li kont biex ngħaddi. Minn dakinhar tal-ewwel tqarbina, ħadt tal-missjoni tiegħi ta' kuljum biex ma nitlifx quddiesa, rużarju u xi adorazzjoni xkejkna, qed ninduna li tkellimt biss fuq il-passat t'ommi. Imma issa l-istorja differenti. Naħseb tant kemm ġenintha bil-mistoqsijiet li kont nagħmlilha u bil-konversazzjonijiet tiegħi li dejjem jinkludu xi qaddis jew xi biċċa bil-Bibbja, li b'xi mod anke hi bdiet tieħu l-fidi tagħha bis-serjetà. Insomma, il-Mulej kbir wisq. Nista' biss nimmaġina x'ferħ ħass meta ra li ġad bittati kasu b'aktar serjetà. Nena tiegħi immorru għal xi adorazzjoni ewkaristika flimkien. Ta' spiss isaqsuni x'immur nagħmel. U ġieli anke jien stess staqsejtha lili nnifsi dil-mistoqsija. Għax mhux dejjem ikolli kliem biżżejjed xi ngħid. Imma l-adorazzjoni hija l-istess bħal meta mmorru nixxemxu fuq xi dekċer f'xi bajja. Iktar ma nqogħdu fix-xemx, iktar insiru somor, jew ħomor insomma. U iktar kemm noqogħdu quddiem Ġesù Ewkaristija, iktar nitqaddsu. Naf li dan li ġej kemm xejn fatt stramb. Imma għal xi raġuni dejjem ħassejt li se mmut t'età żgħira. Dan is-sentiment bħal donnu kien ta' kuraġġ għalija biex ngħix bħallikieku għada m'iniex se nkun hawn. Nana tiegħi nimla ħini, ngħallem il-katekiżmu lit-tfal, immur ngħin fil-kafeterija tal-Caritas, niltaqa' ma' sħabi tal-oratorju, indoqq is-saksafon, nilgħab il-futbol, ngħum, Ħafna ħin 'il bogħod mid-dar insomma. Sakemm ma nkunx fuq xi biċċa xogħol fuq il-kompjuter. Fejn jidħol il-kompjuter u mbagħad ħafna ħin ta' riċerka, trial and errors. Insomma, tafu biżejjed kemm jirrikjedu ħin, websites u video editing. Ma nafx tafux, imma toġobni ħafna il-ħajja ta' San Pawl. Il-mod ta' kif xered il-fidi tiegħu ma' diversi pajjiżi, affaxxinanti. Jiena nemmen li bl-internet illum faċilment nippruvaw nimitawh. Fil-passat kont għamilt websajt dwar qaddisin żgħażagħ u riċentement kont qed nitkellem ma' qassis ħabib tiegħi u ġietni l-idea naħdem fuq mużew virtwali. Żgur b'xi mod ġieli smajtu b'xi miraklu tal-Ewkaristija. Jaqbadni l-bard kif niftakar f'kull wieħed minnhom. Xi prova aktar ċara għandna bżonn biex nagħrfu kemm Ġesù hu tant preżenti magħna llum? Immaġina li kieku l-miraklu Ewkaristiku jkun dokumentat f'websajt waħda. Mijiet ta' mirakli. Ma kien ħsieb insomma. Dawn il-missieri jġenninthom induru l-Italja u nsiefru l hemm u l hawn biex nipprova niddokumenta kull miraklu. S'issa ġbart informazzjoni fuq iktar minn 130 wieħed. U forsi ftit self-promotion, jekk trid tista' żżurhom fuq mirakolieukaristici.org. Għodda sabiħa wisq dan l-internet, imma ma jieħux post il-kuntatt fiżiku lanqas. Ħalli togħma tajba ma' kull persuna tintaqa' magħha, ma' dawk viċin, mal-barranin, ma' dawk tal-istess fidi u anke dawk li mhumiex. Ibni relazzjoni u meta jiġi l-waqt żerżaq kelma ta' ġid. Fejn hemm bżonn, b'ħafna ħabba u rispett, idħol f'argumenti. Ċista. Ma jagħtux kasek. Il-verità ma tinbidilx. Jedikolawk. Il-verità ma tinbidilx lanqas. Jekk xejn, naħseb iktar japprezzawk. Ngħid għalija, dan l-għajxien laqani ma' ħafna nies differenti u interessanti f'ħajti. Il-moħħ jaf jgħidlek ħafna affarijiet, imma llum b'wiċċi minn quddiem ngħidlek dawwar ħarstek. Id-dwejjaq u qtigħ il-qalb jiġu meta toqgħod tħares lejk innifsek Jekk iddawwar ħarstek lejn Alla, tgawdi l-ferħ din il-konverżjoni li tolli ħarstek minn isfel għal fuq mill-bqija gawdi il-ħbieb, in-natura, it-talenti u dak li Alla kapaċi jagħmel bik.